Mninangu mukati memba imomo timumba tisagara padza vanhu vaiimba kuimba kwaita madzimai aye takagara panze apa takashandisa kuti ah, chii chikuita ende vanhu vakubuda mumba umu tisagara pamba pamoto apa takati ah, rega tinoona kuti chii chikuitika mumba ndotanzwa kuti ah, mufi uyo ari mumba umu akuita se akuimba akuimba chirudzii chikuitika chikuitika mumba umu vatauya mumba muye toona masavira aya tasvika mumba memuye vatatifugura jira tonoti ah, munhu shuwa akafa anoimba isati tasvika kuchikama isu vatasvika ipapo chikama atavhura jira masati vatanzi imbai toni chiimbo chiye achiudza vanhu vanga padivi paside pake vanzi imbai vanhu toni vanhu vaye vanovatanga kuimba isi tiri mukati mijira imomo hatainzwa voisi raimbiwa asi takabuda panze takabuda panze takagara panze nguva pfupi pfupi hanzi mukuimbiwa futi tikati ah, isusu hatisogutsikana izvo masaviro andive futi imomo munovhura chii jira ririye toona kuti murume wake kushama here murume wake tasvika toona ah, zvimwe chete izvozvo kuti takapinda mumujira imomo eh, mufi uyo anga singadawi hava zvatainzwa zvakaitika ndezvekuti shuwa mufi uyo akatisiya right tadaro eh, isusu tichichema takagara zvedu kumoto taita taya basa redu Rimwe mumba umu. Right, tadaro. Tikudziya moto. Takudziya moto kudaro. Takaona vana mai vanga vachiimba mumba umu. Ndobva vatanga kumhanya mhanya zvezvi. Ndobva vazoti ah no masahwira. Imbosvika ikuno. Shuwa takapinda mumba. Ndobva tasvika. Tanzino munhu mufi uyu. Ari kuita sei? Ari kuimba. Chii chiri kuitika? ndobva ndatora mumwe wangu ndagara kudaro tikati right chimbai tombounza kuti shuwa here zvadaro vaimba vaimba kudaro vakaimba chimbo chimwe but ndisi kunyatsa kuchiziva chimbo ichocho chechi chechi tobva tazoti inu dzokorodzai futi chi chimba chiyo chi- chimbo chaanga chambiwa chiye chiye ndobva wadzokorodza futi wadzokorodza kudaro so eh, ndikati ndikabva ndaudza mumwe wangu ndikati ah nokusagwira mumbi yangu ngatipinde timbonzwa kuti tinzwisise chokwadi kuti munhu uyu ishuwa ari kuimba here ende make sure ndobva ndavhura chi mbeza riye kuti tione kuti kuimba kwacho kuri kuitika sei muromo wake uri kusheka here hapana muromo uri kusheka asi kakuimba kari kunzwika pakaita kanguva paimbiwa chimbo ichocho akatora kanguva asingaimbi vazodaro ndobva azoimba daro tikati ah, regai tomboona munhu wedu kuti pamwe ah, nyama dzake dzingaite sei wechikama takavatora tikati ah, uyu chitarisai mufi wenyu ka tomboona shuwa tikambobata bata miri wake haazvezviri ndizvozvo ndizvozvo Ah, munhu shuwa hapana munhu iripo apa ndeyekuti eh, ana mai shuwa vaiimba mukati umu vaimba kudaro ana mai mukati umu ndofunga ndiwo vakata fest kundisedza apo ndakamira apo vakanditi huyai mm, munzwe kuti chii e, munhu akudaira umu ndikati ah, ari kudaira ndiyani azvinzwa zvikanzi amai wacho ndowatanga kuzvinzwa amai wacho ndovanga akagara naye papi o oh, chidikai ndipindewo mukati pacho tinzwisise ndabva ndasedzana tisika ndabva ndasedza futi uyu kama ndatipindei tione kuti shuwa mukomana kuti asi ari kudaira zveshuwa here nekuti ndanga ndakutotyawoka Ndanda kutotyawo kuti ah ko manje kana ndakudairwa mukati umu. Ah ndikaenda pasina ukama wacho pamwe ndogona kungovhiringidziwa mukati umu. Tabva tatoona test no ukama. Tasvika mukati umu. Test ukama vabva kumbogarawo pakona apo. Vagara ipapa apa titi eh, chishuwa ichi chimbo chi wakata wakata uh, ukutanga chimbo chakatanga kushuwa manje. Chakachisicho chaidaira. right tikati aiwa chidzokeredza chacho chacho chaidaira chiya ndokuchidzokeredza papa ndodzokeredza papa chimbo chiya chiya iye haangadairi ogama ndokubuda kunze tikati chibuda ini ndisai ndiri mupi mukati uyu mumwe wangu anga akuda kubuda ndikabvona kuti iwe chimbomira tione kuti chii tione kuti anodaira here Shuwa mukomana akabva tanga kudaira chimbucheche awo kama tasi vabuda. Kudaira chimbucheche akudaira chimbucheche ndabva ndavamisa ramai ndikati eh chokwadi ari kudaira but ini ndikuti muromo utambi hausi kutamba kana chii yanditi hapana asi umu ndiri kudaira umu make umu Ani maona manje. Right. Avakazouya mumwe wangu ndikati chiramba mshowa. Ndokutanga kudaira futi avakuzvinzwa kuti ashowa ah, umba mudairwa sho. Wesa na mai wesa kanzi asi mazoona ka. Mudairwa mupi? Mumba. Ah, kungoti kupa umu kudai so. Ndopango pachibva izwi yake apa. Vana mai ava ndokuramba achingoimba chete vachingoimba kusvika kunzi kwakuedza ndo pakazodairwa izve nze mukadzi here chichichi ah, kwangu vakuseni manje vakuseni hmm. asisi hatina kuzvinzwaisu hatina kuzvinzwa zvedu vatanga taakunzi havuzva ah, vana madzimai ndo vanga varipo kubvunza vese na madzimai ati eh, ndo zviri kuitika mupi mumba musiri munhu achiri kutasei Ah, alright, ah, hazvina kuita. Ah, ndokudzoka wangu. Tagara. Tagara kudaro. Eh, nokuti ah, tongoti akangofa osa nhasi anditya kuti munhu wafa nhasi masikati anditava tarara naye usiku ndo zvazvaitika izvozvo then ivo vanhu ava mangwana vakati ah hatikwanisi kungoradzika vanhu vabereki vasati vata sei vauya uku guruve kudande uku saka regai tingoita imwe futi imwe day sa day yakazongoitwawo yaitwawo day iyoyoyo ndo pakatanga kudaira nekukosora nhau iyoyo kaininika e, sevanhu ava vakavaka ndagara navo nguva yakareba eh, yekuti ndinyatsounzai mahistory yavo yeupenyu asi eh, kuhama dzavo iyo ikuhama dzavo ikokoko azivazi pamundiyo kune mahistory anoinge achiitika futi sometimes ikokoko sei vasina kuuya nekuti bakana ivo baba vacho kubva kwavakaitawo futi izvizvi mama wacho anga atongodzingwa futi kumusha ikoko nenyaya yekufa kwababa wacho saka tizive kuti izvo zviri kufamba sei kumusha ikoko hapana chatakaziwawo but mama wacho anoziva programu yese yakaita sei yakakwana vanoiziva kuti vakadzingirwei kufa kwakaita murume wavo pai hwari mwa takaedzwa pama nekumaprofita ndichienda ndichibatsiriwa ndikandawo mun'anga ndichienda ndichibatsiriwa saka zvaka zvoramba ah, kutoona kuti mwana kundika mwana obva zvaramba vazvo ndibva zvishiya zvakamwana akashaya kuma 11 wekuseni ndipo akashaya tikunzwa nyaya yekuti imimi ndii makatanga kunzwa eh, kuti mwana ainge achidaira nziyo dzaiimbwa eh, ndakanzwa mwana vanhu vakuimba akuimba akuimba akuimba ndipo ndamechitete ndikati akukudyira ukuimba wako haana kukasira kutaura zvako ndipo ndamechiteerera achiti akudyira ukuimba wako ndipo ndati aimwana kuimba kwamukuita kumwana ngakutodaira ko akanza kudaira ndikati shuwa ari kudanza aimi ndamuchita so ndobva azvoti madzimai anga agara kubhenji yemukicheni ndobva anzi aa imi ngatisiyane wamwe sare muchimba imwe titere tiva madzimai bva tohura ndobva yauya muzvasvi svomujira muye manga vari akati zvoshofunga kutodaira nai akutodaira zvoshoimba kuitika ndobva kuti vanhu varamba achiimba chete iye achitodaira zvokutodaira kutoenza kuti chindi akutodaira dai huku mbudzi dzapera ndichienda chikubatsirika pano ndichinokorwa chibage ndichikuda zvakanyanya kukoro chibaba ndichipfuura chibage ndinotengesa saka hapana chako chekubata chekuti kuti ndiuye handikwanisi svika mwana yakashaya ndobva ndafona kuti pane mwana yakashaya akanzi ini ndakakudza kuti uye mwana huyai naye saka isasvika iko radzika wega iwe vanhu vauya vakuzoti kutawo tichichema wanzva dzedu Mwana uyu madzimai anga ari kuimba ari mumba. Kujira kwaanga ari kwakatanga kunzwika kudavirira nziyo yega yega inenge ichiimbwa nemadzimai. Saka ichi chiitiko chakakatyamadza vanhu vose vakanga varimo mumba. Vakabudawo panze vakati naimi vanhu mubuyaiwo munzwe zviri muno mukati. Vanhu isusu hama nemasahwiri takabva tapinda. Tapinda mukati imomo kudaivirira kwekuye kwakaita sekunge kana vanhu muchinge vapinda mukati kwainyarara asi vanhu mukabuda madzimai vavadzoka chiti dzokai futi honai zvaari kuita muri kungodavirirana nhasi kusvikira vakomana vakazoti saka todii ndikati vakomana panapa pakudotofambwa vakomana vaviri vakabva vasimuka vakabva vaenda kunotsvaka vanhu vemweya vakadzoka nevanhu vemweya kumapasti two siku iwoyo munhu wemweya akauya akaitawo zvaakakwanisa kuita asi kudavirira uku hakuna kunyarara kunze kwakasvika kunoedza kunze kwaa kuno kwaedza kudaro zvekumapasi 5 to 6 mufi akanzwika kukosora vanhu vakati inzwai zvekare ko chii zvekare apa muzuva irori wamuswa 8 taifanira kunge tichinoviga mai vakati zvino kana zvichidaro kuda tichaviga munhu mupenyu hatingagoni kuti tinoviga nhasi regai dzaitite sei tione zvokuita vakomana vadii kufamba takabva tafunga kuti regedze titsvage futi mumwe munhu wemweya tikatsvaka motorbike yakanotsvaga no yakanotura munhu wemweya kure akauya naye akatibatsira akaita zvaakaita akati pamwe chikuda chiitwe chingogone kukamuka asi chiitwe hachina kukamuka zvakadaro zuva iroro takasvika pakunozoti akana zvakada takuchiswera naye toviga mangwani kuti nguva dzapera asi tarara kudaro kuimba uko hakuna kunyarara kusvika mangwana Kudavira kwainga kungoriko chete. Kuchinoedza akakosora zvekare. Kusvikira vanhu vakati manje saka tingadii kana tikaramba takamuchengeta iye muviri wake uchiri chando anosvika pakuora kari mumba rekedze tingonodini tingonoviga takazoviga uri musi wa9 asi chiitiko chakanga chingoripo zvakangodaro hatichazivi kuti takaviga munhu mupenyu here asi tichinobata takangoona muviri wose changa chingori chando kuita aizi chaiyo yanga iri chando saka hatichatozivi kuti takarega munhu mupenyu here kana kuti eh, nevamwe vatinawo wabva kutauni chaiko harare kuya zvokuona iwewe nechiitiko chakaitika chakaitika chinoshamisa urambe eh, ndati utishamisire izvezvi nhasi ipapo tichakuimbira chimbo chiya chiya udaire tikakuimbira tisu machinda tega tega daira uchitaura zvavo zvavo zvavaita zvese unokukotsora kuti asei woita izvozvo ndifunga vanhu vakatomboti shamisiki nazvo vamwe vakatomboda kutiza tikapanana shingiso kuti aiva pananoita se anoenda munhu azorora azorora zvisina kuti anzangamuke zvakare e, muchidimbu toziva kuti kusvika mazera atinawo asi kuti zvamboitika kunzi chitunha chingataure ende zvachokwadi hachitaure asi nyaya iripo ndeye kuti musha uyu uda kubatsirwa e, tingangoti madzinza kana kuti ava vakatanga kuenda kana kuti pone vapenyu varipo